Ule vawiina hei video kan siam kan en tur chu Nepal rama tui lian tuar kha ni a. China leh Nepal in ramri Tibet ramri in kar a thawk leh khata tui rawn lian a ni a. Mipui tam zawk te nina an rin dan chuan in China ram China rama an tui khuah lian an rawn sa nia nge tiin an ngai a, mithiam zawkte hianin mipuite hnena thuchhuah an siam naah chuan Himalaya tlang hi lirhngiina sawi anga chu lirhngiina sawi chu tui liana siam nia nge tiin mithiamte zawk chuanin an ngai a ni. Aw le engvang nge chhan tak chu chiang taka sawi la awm lo a, Amara chu hei tui hi a nasa khawp mai a thawk leh khatah te hian mipui an ti chi ai a, engmah in in rin lawk na awm miah lo in ti hian in a thleng a ni. Ti hian in an motor te an hnathawh lai te, an Hitachi chuan lai te, tripper te pawh ni se engkim mai an kalsan vek mai a ni. an mahni insistemna atan tiin Lianpuia hian a luang hum hum mai an mahni heti hian an tlan chhia mahni sa thimna atan tiin an thil ngaih that pawh engmah an chuh hman lo tihian current an siam te pawh a len thlawp vek mai ni awle tihianin a video hi lo awm phawt ila. Umm. Tihian khaw chhung lamah hianin tui hian a rawn luang lut thla a. Heng lai chheh vel chheh vela in awm zawng zawng hi chu a chim a chim ti tih vek a chim ral ti tih vek mai a. Umm heng lai lei lian pui te pawh hi nikinah chuanin a chim mang a a rawn len thla leh vek dawn a ni. Hei ai chianga lanna te pawh a awm a. Henglai bawr vel mipui thenkhat te hi chuanin a then hi chuanin an lo in ralring hman a mi tam tak thi an awm a an awm laiin mi thenkhat chuanin tih hianin insaseng hmanin an lo awm a. mi engzat nge mi engzat ruang nge a awm dawn tih tumah hian an la sawi thei lo a mipui tam tak nunna a la dawn a ni he tui lian hianin a then ruang an chhar a a then taksa bung bung hmawk hmawk te an awm bawk a chutiang chu kan en zel ang a he thil thleng hi a rap thlak khawp mai a. aw le ti hian lei chu a rawn chim ta a rawn chim ta a ni a tichuanin he lamah ti hian a rawn luang zel a khaw chhung lamah hian a rawn luang lut zel a tui lah chu a lian rauh pui mai si a khaw chhung lam panga he tui lian a luh hi lo en leh zel phawt ila. Tihian luia lo awm te pawh hian mi tam tak hianin ahh an lo in ring lawk lo hrim hrim a he lui lian he luipui tui lian hi tihianin mak tiin an lo en a hetiang hian thleng dawn tih ngei na tur mah hian an hre lo a ni.

Neh sawh tak a ni. Helai hi khaw chhung a ni tawh a. An car te pawh an lang luap luap tawh mai ni. Pawi khawp mai. Henglai henglai te pawh heng henglai lei te pawh hi ti hianin a chim a chim thei vek a. A tam em avang hian helai lei te pawh hi ti hianin a hnawl thla vek dawn a ni. He lui he lui lian thawk leh khata rawn lian hian chhiat em sa tak mai a thlen a hei. Tihian chhawl tam hnaw hnawl tam tak hian ti hianin A hnu vang hian a hma a lei nen khanin ti hian a rawn saw chhe ta vek a ni. Tichuan a thlang lamah hian ti hian a len thla zel a. A thlang lama in awm zawng zawng pawh hian ti hianin a chim chin zawng zawng chuan an tuar vek dawn a ni. Pawi khawp mai. A him chin a video hi lak a nia. A then tam tak hi chuanin an mang a ngan au vak vak a. Awle tihianin khawchhung chu chir chirin a khat a. A chim chin chu kal ngam ngaihna awm lo tunah phawt chuanin. Amara chu tui hi hei ti hianin a zualzapui tui lian zualpui kha kan hmuh ang hianin heng lai zawng zawng vau kam lampang zawng zawng pawh hi a rawn chim vek kha a nia in te pawh hi amara chu tui hi a reh nghal lo tia a la luang reng a chirh in a khat hi a ni ringawt mai a umm. Helai concrete te concrete ah hianin tumah kal ngam a ni tawh lo a ama erawh chu concrete ah hian awm an la awm a inchung sang ang ah te nakinah tanpuina force lampang hianin an rawn buaipui dawn a ni tihianin chaw lo in a la luang reng a tumah chet ngam a la ni lo hrim hrim a chet theih pawh a ni lo in tam tak te hianin a chim a vau kam hemi lui lui lian tak hnaih lampang chu tihianin chirh hian a chim vek mai a ni. a la phul bup bup mai a hei heng lai bawr vel te hi chu a mar chu mihring tak te hi chu a lak na a san vang hian a lang thei rih a lo deuh a nikin ah an chhan chhuah na vel te an rawn lang leng a ruang chhar te pawh an awm a. He lai bawr vel chu khawchhung himna lai chin a ni a, heng lai vel te pawh khi lai bawr vel atanga rawn luang thla a ni a. Tuihna a tih chhiat loh in tam tak a awm a, ama erawh chu an in a lut leh tur hian heng zawng zawng chirh zawng zawng hi then fai vek phawt loh chuan an mahni pawh hian an pil dawn a ni. Chuvang chuanin heng lai bawr vel atanga chhuah pawh tute pawn an hu phurh tawh khawp ang. Hei ti hian inchungah hian mi an la awm pheuh pheuh a, nakinah helicopter ten tanpuina an rawn nei dawn a ni. Hawle video hi lo en zel phawt ila.

Aw le hei ti hianin tui a chim tuiin a hemi chirina a chim chin concrete te chu hei ti hi a ni a. mihring tan chuanin tlal ngei na ala awm lo hrim hrim a so concrete lian pui pui sang tak tak te pawh te sawn chair ina chin chin a ni a ti hianin mihring te hianin tlal ngei na an hriat loh avangin helicopter force lampang in an rawn tir a chhan chhuak te pawl in ti hian tha nuam tak in alo awm a hlim tak in an rawn chhan chhuak ve leh thei a ni pawh hi va ni tlar khawp mai hei hi vawiin ni sawmhnih paruk. Reh sang ni sawmhnih par va thil thleng tho a ni a. Hi media chat tawh bawk a. Minute rei lo te ah BBC chanchin thar ah pawh puan a ni a. Khawvel pum in a he chhiat tawh na hian hriat nghal vek a ni a. Hawi khawp mai nunna tam tak Nepal mipui ten an rawn tuar a, hawi tak zet. Tihian helicopter ah hianin awlsam tein a rawn kai dawn a ni a mipa lo ni bawk a van nei thawk mai hei luan dan te tih dan te rin ailo thiam zek mai a helaia a awm laia tui lian a tawrh laia a enna a hrawk tur zia te a hlauh tur zia te. a thla phan dan tur zia deuh hnah ngei tih hi min en ang tih i rilru a ngaih tuah lai a, hetia an rawn chhan him hi a ni tan chuanin a lawm khawp ang. Heng him takin. An drop leng a midang te pawh a rawn a rawn zawng zel dawn a ni in chhawng sang a awm an lo van nei a in lui luihna a tih chhiat loh tam tak a awm a chuti kara lo awm ten-- Helicopter hmangin ti hian an rawn chhan chhuak zel dawn a ni. Tihian helicopter hi round a tichuan kan hmuh ang sawnin tuisaw a la a la luang reng mai a amah erawh chu thawk leh khat a rawn luang hum hum ang khan a awm tawh lo a ni tisaawnin chhanchhuahna lampang hlan thawk zel phawt a van lampang atangin ti hianin. an inchhat chauh zel phawt a ni. An thei ang ang chu. Helicopter chu a ngailo leh hmachhawn ngailo tan chuan a thi vei khun na em a.

helicopter in a ding chilh a huan a kai a thianghlim takin a awm phah ta a ni amaha chhuak leh tur chuan chair chair ah khawn a bil dawn tho tho chhuak ngei na awm lo tan chuan khu mi dangte pawh hun la tai nulh nulh a khum te pawh khu a rawn thir leh dawn a ni awle a video hi engzel phawt ila.

Khulai kan hmuh phu pahnih an ni a tih huanin khu pawh khu chhan chuan tum ve leh dawn a ni. Chuan he lamah ding lamah te pawh hian awm an la awm a.

Hmeichhiat tling khawm a kha a ni a, thir hian harsat tam tak a rawn siam dawn a ni. Mipui tumah chhuah ngam lo tur khawpin a siam a, thir te hian an in khi a pil ti tih mai a ni. Tui chu awm se tui kha a luang rel mai dawn a, amarawh chu chirh a awm vang, chirh ah khanin an pil dawn si a, tunah chhuah ngam lo lovah. Helicopter a ngai a ni. Helicopter in a thei ang ang a, a rawn la a, rawn chhan chhuak a, hei ti hian in te chu pil lek lek mai a, a thuk dawn a ni tih hriat reng reng a ni. Amah pawh hi hei in chho sang a awm a ni a, saw saw lai te pawh saw saw tah kawr sen ha te pawh saw an ni a, in chung a awm hi an van ngei khawp mai. Chirh leh tuina a tih chhiat loh. Inah an hei ang la awm teuh mai a, tuna rawn lakna pawh hi in atang a nia, Chhungsang atang mang ang te khawpang Amar chu helicopter a hmu tawh a, an ze vai hian helicopter a rawn rau ni tih an hria a, a tha huai dawn a ni tihian in khaw chheh vel. Tuiin a rawn hmawr tlûk zawng zawng te chu hei tih hi a ni a, a ṭhen tam tak chu ti hianin bungraw awm neih neih mai a, a hnawk em em ringawt mai a ni. tihian mi dangin an an he hi avang em lei la hei tuna mipa mipa pakhat ding hian in tihian ka ruang a hua tihin a zuk kawk a ni tui chu chu chhan chhuah tum hian in an la vir pui mup mup a kal hnai a ama erawh chu amah te chuan tih ngei na a hre lo a thengtiluang te. Hno hnawk chutiang reng mai vau kam atangte hian an pawt chhuak dawn a ni. An fak ang khawp mai. Thiltahna police phone ruang chu chei chul mai a. Hian rawng rawng pakhat chu tia hmuh theih pawh hian an lo an lo la chhuak a. Pawi khawp mai. tih hianin lui lui lui atang te pawh hian mi tam tak hian hei lo pawh hian a chhan chhuak dawn ang tih hian chhan chhuakna hna an thawk a hei an ker te lo him a inchhawng sang atanga thenkhat tam tak chhuk ngam lo te pawh tih hian an zupui a thian a inkhai ngheng hnuanga ruang te pawh kha a rap awm khawp mai. An kal ngam na chin chin ah an kal thei ang ah chuan in bawrh sawm in hei tuna a ruam te hi a taksa bung a ni a, a rap awm khawp em em. Khawi sen a ngai thawk pawng hei tih hian in pawt a, hei kan hmuh ang in a kawng atal in a bung hawk a, a ban ah vai leh ban ah te hian an kai a ni a, a rap zawng tak zet.

Luyami pawh ti hian tam tak a in an kai chhuak a ti hian thei in ang chhen chhuahna hna an thawk a ni. An van an hlawm kawp mai. Kan tawrhpui tak zet zet a ni.